Mah kong hi tlawmpal te suinuinak kan vun tuahter hna lai maw? Mahi hi zei dih a si ti cu nihin ah khan ah ka chim bangmi kha a um caah khan a bia hi kan vun ngai hna lai i a bia ning tu khan ka vun leh lai. A hnu cang i ah a rennak tu kan kal hna lai. Hihi zapi ah kan buai ngaimi thil pakhat tulio a si caah khan keimah zong caan ka nei lo nakhan.
Ah nan saih vunsa ahcun Sa rak tawh law hihi zeiruang dah a biapit ti ahcun a hngalthiam lomi nih cun pumpak dohdalh le keimah ṭhat lo te hna khan a ruatmi kha tampi an um caah khan hi kong hi tlawmpal te ka vun fianter ṭhan lai. I comment ah khan tampi hmuh khawhmi a um i na ṭha lo, na sual hiti phunphun kha a um. Zeipaoh va si seh law. Hmaka chungah hin ah ka lak dingmi cu a chimmi le a chim duhnak pawl kha ah ka vun fianter lai. Cucu zeidah si timi kha e minung hi vun kai ulaw kaa hin comment khi ka vun rel lai i comment chung khan ah fianternak ka tuah lai cun a chimmi kha fianternak ka tuah lai maw? Kahan nan comment tete kha um dih ko ca. Hihi tuzan i ka chim dingmi Salai Lian si. Amah pumpak le keimah kongah a huatnak zong um lo. Caan kha ka ngeih lo ca ruah lo piin ka vun ra i kahan nan comment tete hi ka rak ka rak rel lai. Okay, sicun na biak in ngaimi sa hna lai maw minung hlei nga nan tling i. Duhnak kan lak lai i Online ah mipi duhnak kan lak lai i kan lung kan rual khawh ṭung lo si ahcun dothlennak hi hriam kan hrial. Kan lung kan rual khawh ṭung kan lung kan rual khawh ṭung lo si ahcun dothlennak hi hriam kan hriamnak hi chia ko usih. Cuti kan duh ṭung lo si ahcun aa lung i rual le ralkapbu pakhat ser usih timi kha Kha ka zawn te kha kan vun vei lai maw? Online in a ti. A vun fiang ma, keimah le keimah ka vun zoh ta tuah la. Ka connect sen hi a ṭha lo. Ka software hmanmi hi ma ṭha lo a ruang ka hngal lo e maw? Comment ah kan vun ṭial ulaw ka hin a chimmi hi zei ti si ti cun okay a zawmi nan um ko. A chimmi cu Online min cazin ka lak, ka lak, ka lak lai i aa nan rak chuahpi cio lai comment nan rak tuah lai mi cu cu cazin ka lak mi cun kan hei ṭin lai sin EF ah cucun aa an duh lo ahcun kan tukdohnak hi kan ngol lai ti kha a phi a chuah mi cu si. I aa tinh mi kha zei dah si ti cun online vote lak i Vai ah mipi duhnak kha vote lak i CNA va ṭin piah an duh lo cu ding ngol dih ding. Zeidah langti cun hika hin cun Ana Ting kha a timh kan ti lai si mu. Vum ko seh ka ram thawng kan chim lai. Atu a chimmi cu online vote kan lak, kan lak lai i nan i lungrual ṭung lo ahcun Anmah le anmah an i lungrual khawh ṭung lo cun hi dothlennak hi kan ngol lai. I fawh ni ralkap phu ser ding kha a vun chimmi si i kan vun ngai ṭhan hna lai ka hin ralkap phu ser ding timi kong te kha mu cu a hnuah fianternak ka tuah lai. Lo si ahcun dothlennak hi hriam kan hriamnak mi chia ko u sih. Cuti kan duh ṭung lo si ahcun uh, lung i rual le ralkap phu pakhat ser u sih.
timi kha lung i rual tein ralkap phu pakhat ser u sih. Timi kha khuazei hi dah kan duh deuh timi kha mipi duhnak kha kan lak lai i cu mipi duhnak kan lakmi kha kan pale hna sin zongah phakter khawh kan i zuam lai. A ruang cu CC meeting ah zeitik hmanh ah nai tel la lo. A sawm zong na sawm lai lo. Keimah zong kai tel la lo. CNF CNA meeting zong kai tel la lo. CDF meeting zong kai tel la lo. A sawm zong an um avun thik pai ka vun chim ko lai mu arin nak deu tuin kha ben to kha raw a chim mi chu a vote kala kala lai mi pi sina atu a vaya nani phon tung lo a chun kan duh lo tiah vote ka lak lai ti duhnak kha si i cun nanmah le nanmah nan i fonh lai ralkap phu pakhat kan ser lai i cucun nan duh ahcun kan kal lai ti kha duhnak si nan duh lo si cun kan kal lai lo i phaisa zong kan thawh ti lai lo a ti donghnak ah a chimmi kha cun a karlak ah a chim rihmi cu ti si ti cun uh, meeting an tuah tik zong nangmah zong nin sawm na lo keimah zong an ka sawm ve lo tikah mipi a uon thei lo i anmah du pom khuang kha ti duhnak ka si connection hi chet tuk cha mu cu cha chin hin zeidah lang ti cun amah zong a chung murua meeting zong

a theithiam lomi na num ahcun a video tu kha link ah ka rak chiah te lai i ika in zeidah a fiang te kan hmuh khawhmi cu a si ti ahcun zeitindah ralkap phu ṭha te a dir cangmi fonnak lam zong chim lo in direct in nan i fonh lo ahcun mipi nih vote kan lak lai i Vote kan lakmi kha kan in pek hna lai, nan duh lo cun mipi zapi tangka kan thawh lai lo tiah a chim. Khakha aana ting bantuk si. Pakhatnak ahcun hihi aa laklawh bakmi cu zei da si ti cun Pitpit tatai kan chim tik amah pumpak huat le hnorsuan ah nan run lai. Asinain a si thiam lomi si. CDF le CNAF an i fonh lai ti zong ah a taktak ti ahcun CNA ma CDF ah vaa fonh lai. CDF dah CNA ah aa fonh lai. A fiang tuk cu. Cucacun thil kha a sining te ningcang tein chim ding si i CDF kha CNA ah a fonh ding si. CNA kha kal riangmang in CDF ah fonhter kan duh cun zakhat zakhat palh si. Cucacun hi hna pawl hi ah mifim mithiam an timi hna ningcang tein ṭha tein result a tuanbia chim ding zong ṭha tein project ṭha paper ha ṭha tein an biachim dingmi oan tiang zong aa tuaktan dih hnu ah caan pek in ningcang taktak in serem taktak in bia chimmi an si timh ciammam tein cu tikah an bia zong kha aa pehtlai tuk aa dot khat tuk cuca cun kan ruah dingmi cu CNA ma CDF ah aa fon lai CDF dah CNA ah aa fon lai pakhatnak Makha ruah chih ding. Cun a si ahcun CDF pei si ne ahcun a fonh ding si tiah kan ti si ahcun an i fonh khawhnak lam kha kan chim ding si. Hi tluk mifim mithiam kan si kan i zat a si ahcun an i fonh khawhnak lam tu kha, nilan tu kha kan langhter ding si lan kha kan ngun piah hna ding si cucah cun ka chimmi cu keimah zong nih zei di si ti cun CDF le CNAF an i fonh khawhnak ding a lam pakhat cu CDF zong Chinram a dawtu an si Chinram caah hriamtlai an si ve caah Chin Army Chin ralkap an si ko caah CDF min hi dihter Dokter i sidiap timi min kha um ti lai lo. Sidiap um ti lo cun zei dih si lai ticun Chin Army an si ko lai. Chin Army cu zei dih si? CNAF. CNA timi cu Chin National Army si ko cu. Atu CDF zong a taktak ti cun Chinland Defence Force lawng kha a si lo cu Chin National Army si ko cu. Cucacun CDF kha a dih bak lai i anmah zong Chin National Army si ko caah CDF min a dih bak in Army min pakhat bak kha an i rinh tikah min pakhat a si cang hnu cun zei ti si lai ti cun uh, kan duh tukmi nan duh tukmi one budget one control kha a ra colh dingmi si. I hiti ti tikah a lam um rihmi cu zei si ticun CDF vialte kha Victoria camp ah va kal i hriamnam le meithal le Z3 le Z4 le MP3 le bangia kha Victoria camp ah va chiah dih anmah kha Victoria camp ah a lingun bantuk in CDF kha pakhat nih an kal hau lo. A min lawnglawng kha a dih lai i Chin National Army an si lai i anmah le an duty nak hmunhma cio ah anmah le an rank an position ning te khan ṭuanvo an ṭawon kha an ṭuan ko lai. Sihmanhsehlaw min pakhat lawng a si cang lai caah one comment one control kha Victoria Camp nih a tlaih lai. Cucaah cun CDF pawl rangsang upa buci bu le bangia pawl zong anmah diar hmun an diar lai tatta pawl zong anmah duty nak hmunhma le ningcang in na kal lai sihmanhsehlaw one control ah a lut kho cang lai zei ruangah min dang tein nei ti lo cucu zei he dah lo ti cun tahchunnak ah ICBC a pastor pahra an um pakul som thum zong an um ko member chungah kin Bible siang a dih min tor sihmanhsehlaw Rinhchanmi le fial a tlakmi le Khrihfabu nih a herh zat kha an hman hna cuticun anmah le department cio in rian an ṭuan. Kha bantuk khan CDF vialte Hakha Chinram i ummi vialte zong anmah le NEA cio ah dirhmun an nei dih lai. Kha bantuk lam khata ya kan chim kun lo i tluk mifim kan i za kan ti ah ṭhatein result kan tuah kan tuah kan i remh i kan chim ah atu ah Salai le nih Matiti Balai in ka chim tikah phundang nan ruah lai kei hi biachim ka thiam lo. Zeicaticun ke Zartian phun in biathlum tein a nuhni in aa fer ngai phun in bialeh khuh kha kan thiam lo caah kannih cu simple in kan chim. Hi ti ti a ruah a si ahcun an i fonhnak ding konglam ṭha tein chim seh. Cun atu bantukin anmah hna kanmah hna online a kaimi nih vawtlang riangmang in CNF le Chin Lang Khawngsil kha tazacuai phun ana ting phun kan ning zak zong si cu a tatak a kal ning zong si lo cu zeitluk in dah a chung a rian an ṭuan le a chung muru i a cawlcangh ning proceed zong pakhat min kan hngal lo a taktak ti ahcun CNF cu Zapi nan hngalh cio seh. Mipi nih hnulei kan cit hna, zei kan rel lo lio in fek tein a dir atu tiang dirmi si ko. CDF cu Mino Lai nih an ating hnu in mipi nih thazaang pek cia, thohpanh cia, sport cien, cawimawi cien, thohderh cien, thazaang pek cien a kaimi an si. Ahodah fek CNF cu tutiang fek peng ko. Atu ah zeitluk in dah kan pale nih a thlithup in hlan lio zeitluk dah an tualrian an ṭuan hihi Presia pek kan timh rihmi hna hi aa Presia pek lawng zong si lo cu aana ting bantuk si cu. Salai Lian nih vote a lak lai thla khat chung ṭha tein vote kha nan hei vote lai cu mu. Nan hei vote, nan hei vote, nan hei vote lai a hei chuahpi lai. Kan pale nih an cohlan lo ahcun ka ti kan thangchiatnak kha a peh cang lai. A si ahcun kha hlan vialte sin i Hebla Chinland Kong Sil rian an ṭuan i cucun anmah nih thil tampi an hmuh an theih i an ṭuan komi cu mameting hmanh a kai bal lomi, a chung muru thei lomi nih a leng in kanmah duhning in mumai kan suai lai, phungphai law le upadi le constitution pawl cu kan suai lai i tuah u kan ti hna lai an duh lo ahcun thawh ti hlah tiah mipi cu ma kan merpi hna lai cucu ana ting he aa lo ana ting i tip he a ningcang salo i a nemnak in chim khawh sinan a hrannak tun ki chim tu zan a hin mu bia ke chim tung chim phai um i an ni pawl hi chim phai in khan bia kha an thlum ngai thiam ngai an fimnak zong nih phak i ka chim duhmi cu zei si minung hi nu hrinnak thluak lo cun politic te hna hi bat lo a tha kha kan vun ngai rih na min la a fiang bak cu ama nih chimmi kha a ka lehmi si. CDF meeting zong kai tel lai lo, a sawm zong an ka sawm fawn lai lo. Meeting ah zong ka tel lai lo, a sawm zong ka sawm fawn lai lo, a sawm zong nin sawm ve na lai lo ti kha. Meeting zong ah um ve lomi, aa tel bel lomi nih kan kan pa le na rian an tuanmi vawlei cung level in Kawlrampi level in anmah Laitlang level in an khuakhan mi la an temtuar cia mi la an in tuar cia mi vialte hngal lo in kanmah nih a langpatlang in dah i pressure pek i ana ting kan timmi hna hi cu zakhat a zakhat pal si. Amah belte kan a ruahmi um kho vemi cu tei duh tuk ruangah lungnget le i funtom kan duh tuk ruang zong in a chuak kho mi si. Sihmanhsehlaw hi tluk a fimi a zami si cun khakha zong kha ningcang tein an chim khawh hau. CDF ma CNF aa fonh lai ma CNF ma CDF dah aa fonh lai timi zong kha a chimmi ning khan cun CNAF tu kha zapi duhnak ah i fonh ding kha a si cang. Biakal mang hi ṭha tein rak ngai u. CNAF le Chinland Council kha mipi duhning le anmah duhning in ifonh i rianṭuan ding kha a si cang. A taktak ti cun a hmunhma rian a ṭuanmi le caan saupi nunnak pek i Kawlrampi level, Laitlang level in vawleicung level in rian a ṭuanmi hna kan pale nih an theih ko timi ruahnak kan neih lo i atu bantukin online hna aana ting kan timh hna i tluk an temhtuarmi zohpiak law pressure pek kan timhmi hna hi cu ramdawt ah ka chia bak lo. Credit ma kan duh ma kan zer dah a si timi khi kei cu a piat in ka chim. Hi ti ti ka ti tikah lai kal i miṭhalo si ni huan ti lai, lapa kuzung ti nan ti lai, biachia biakha zong ca kan i kua bel lo. Hebru tu cu a ka block mu. Zeicah ti cun kei cu kha bantuk ka si lo a taktak cu cun kan chimnak phundang nan rel hoi lai American ka phak hnu zongah bawipa zaangfahnak in Khrihfa upa zong ṭem hnih tiang ṭuanmi ka si kawi le tampi zongah ka theimi num zeitik mena kha bantuk in misual mithalo ka si bel lo amah belte online cung i a molh tukmi Comment ṭha lo le vulhpamh phun hna aa lami, tlerkhawn phun hna aa lami cu ceilak ka block hna. Zeicahti cu na cheu cu vun tuak u law. Dothlennak bia kan chim tikah dawkaw nangmah va tlung law rai va doh na fa si law na duh ve lai ma hei ti hrawng mu. Chairman zing cu ngun ah ral ram ah va tu ral na tuk lo cun hei ti kha bantuk minung hna kha cu minung sinah dothlennak aa thlak ngam ding in si lo. Khana pawl khu cu dai tein um ding si. Khana pawl nih an ka comment ahcun a herh ahcun tampi ka block hna. Sihmanhsehlaw nanmah atu bantuk i misual ni si ti dah thlora ka dapmi pawl kha khana zong kha kan block hna lai. Nan ruahnak bantuk in si lo. Atu tiang dothlennak kan chim i zeitik mina kaptan Inn ka kal lo i General peng in ka kal. Sihmanhsehlaw CC le CNAFA na si ko cu nan ka ti lai. A simi hi captain si lo. A sining ding ah le kan i fun khawhnak ding ah le kan dirhmun ko, uh, in sut tung cu khoi ka pa um hau. Ram pakhat ah tamara pakhat um phung, sang pakhat au katra pakhat um phung family pakhat ah hruaitu pakhat um phung ram pakhat ah tamara panga nga lo cu cu ca cun affect cangmi kan nei cangmi a diar cangmi CNF kha kan i fun ning si ko atu ah rian tampi an ṭuan komi Prussia pek kan timh hna online ana ting kan timhmi hna hi thil dik si lo. A cheu nih cun Salai Lian chimmi kha laikhal nih theihthiam lo ca sin an ti a si na tiin an mi pawl hi ningcang te bia an chim i vun ruat u law CNAF kha CDF le mipi duhnak ah fund ding phun in a chim. Cun mipi le mipi le zapi duh ningin CNAF nih a kal lo ahcun mipi vialte kha dothlennak tuah ti lo kir dih phaisa thawh lo ding in khakha ka duh bak lo mi si. Zei ruangah amah ka huat si lo. Let kan myo asung kan khan hnu lei kan tlak ni khi kan suk ni si. Hriamte kan i tlaih kan lungthin tein kan duh lo kan ti kan dir chung paoh kha kan sung lo. Kan sung hna lai, kan ngol hna lai, kan thawh ti lai lo a timi paoh kha ka duh lo. Cucaah cun khatilei tu khan a hrang lei in ka chimmi khi a si. Atu zong a pumpak ah ka hua lo. Ka kan vun pe lai ka vun chim thluam lai chim ning tam tuk a biapit nak mu. Cucaah cun mipi nih aw an kan ngaih khawh ve nak hi media si social media he si hi social media hin kan aw an hi media si social media he si hi social media hin kan aw an hi patak tein kan langhter ve patak tein kan langhter ve hau e a ruang cu dothlennak Thlennak hi mipi dothlennak si i mipi nih tangka kan thawhmi in a kalmi dothlennak si i a kalmi dothlennak si i mipi hi nawl kan ngei bik kan duh poh in siseh ti kha siseh ti kha ka ti duhnak si lo. Asinain a herhnak zawn ahcun mipi kan aw-an hi an hi kan chuah ve hau ve. Mipi kan aw-an zong hi kan pa zong hi kan pa le nih an ruah ve, an tuak ve cu a hau hrimhrim. Atu bantuk Atu bantuk caan te hna ahhin cun mipi kan aw ahhin a biapi taktakmi taktakmi a si. Mipi nih zeidah kan duh ti kha tutan hi biatak in kan langhter lai. Okay, maka kan fiang mis ko mipi hi uh, kan oan a lang kho lo mipi oan hi an thei a herh cun atu lio i kan hrampi cu social media si ca social media in kan au lai ti kha a chim duhmi si ko mipi nih kan duhnak kha kan chim lai ah kan i fonh lai ah phu thar kan ser lai i cucu an duh lo ahcun kan thawh ti hna lai lo mipi kan kiar dih lai kan ti hna lai ti kha si i pressure pek atel ana ting si tutan ke video in na comment mi hi tha tein ka zoh lai e tam deuh nih Tam deuh nih a ṭha nai timmi hi a ṭha ko na ti si ahcun a rauh hlan ah Facebook page ah mipi ruahnak mu langhternak kha ka van tuah lai.
Mun tuah ko law. Atu i ka chimmi hi nan comment kha ka zau lai mipi comment i a tam deuh in kan zau lai. A ṭhan in ti ahcun Facebook page ka tuah lai ti si. Atu Chinland Council CNF kan pa le riantuannak phrase peknak ding caah ana tingnak ca ding ama maw thaila e avun kan ruahnak kan langhter cio lai thlakhat chung kan ruahnak kha kan ruahnak kha lung i rual i do thlennak pe mo kan du mo silo lung pe mo kan du mo silo lung i rual lo bu i lung i rual lo na chak chon hriam nam chia e dai nak tu da kan du deu Daihnak tuah dah kan duh deuh timi thim ding pahnih kha mipi duhnak kan lak. Duhnak kan lak.
Okay. Maka hin a chimmi hi uh, video ha ṭhik tuk ca mu. Lung i rual i mipi duhnak i dauman du deu lungrul lo i uh, kan lung a rual ṭung lo cun uh, hriamnam chiah kha dah ti kha si. Ihi pressure si. Lungrual ding ah hin CNAF lawng phrisa pek ding a si lo. Aho cu dah CNAF ah aa fonh ding si timi zong kha ruah chih hau. Thil cu nan thliar duh ahcun nan kan thliar khawh cio lai natein Salai Lian hi tinh cianmam tein a chimmi si. A chimmi hi ṭha tein zoh law phrisia lawng te si. Kah rian an ṭuan kan pa le mu an harsa bak. Mipi an zoh, a thi a lomi hriamnam an zoh, vawlei pi, Kawlram pi, Chinram huap in khua an ruat an tuak an tan i cu lio ah mipi duhnak rumro le mipi aw an ti tikah hin a taktak ti cun khuakhang tu kha um ve phung si. Khuakhang tu nih an khanmi cungah mipi hrimhrim nih hin kan zu kho na hau Khrihfabu he akhat ko Khrihfabu zong a si ko rian ngei nin khan zai mi zong ca zai pa phung cu si mipi lei cin si selo atu bentuk hi Presia bak asi leng a CNAF lei tu kha ma duh na ka sui si au chu da CNAF a a funding si au chu da Chinland Council a a dor ding si CNAF tu hi ma CDF sinah aa fuan i aa dor ding cu si. Mipi duhnak in hruai usih law ti hna seh law, mipi i kan level zong hi zoh awk a tampi. Cucaah cun hi bantuk dothlennak te hna hi kanmah pawl online pawl in nih aana ting phun le phungphai le law le constitution pawl va suai piak i kanmah pawl duh ning in dothlennak kalter timh hi aana ting a si. Cu nika na fiangmi cu misui ah nan ruah lai. Dothlennak hi voi ah cawnnak ah pakhat na tel lo. Experience a si. Bawi zahra na lak zongah na nu hrin na thluak le experience um lo ahcun voi dai te um a ṭha bik. Kan hngalhmi te chim hi a ṭha. Vun Cu kan duhnak cu lawlaw lai. ṭha tein kan pale sinah phakter khawh kan i zuam. Phakter khawh kan i zuam. I mipi nih aw hi mipi nih duhnak Mipi nih duhnak pei si hi ti an theih ko bu i an kan zulhpiak duh lo. Zeihmanh kan rel piak lo si ahcun tangka fangkhat in kan thawh ve ti lai lo. Ka hal fiangmi cu mipi duhnak i an tuah lo an kan zulhpiak lo cun tangka fangkhat man kan thawk lai lo ti. Hi a ruang bik cu kan i funtom lo ti khi si. Kan i funtom khawhnak lam tu kha a hramthawk ka chim men tu khan CDF nih CNA nih zeitin nan i fun lai ti kha kan chim lai i ika i a chimmi na fiangmi cu vai an duh lo cun kan thawh ti lai lo atu hi na ngaizi si lo cu dothlen lio a si dothlennak a dih tik i na ngaizi party politic khel caan cun hi hi a chim ding si Cucacun ka chim tawnmi cu dothlennak le aa ramkhel hi ṭhenthiam pah zong kha a hau. Atu lio dothlen lio in mah mipi aw-aan in dothlennak kan tuah lai. Hi hna phu nih Falam kham u an ti lai, khattelei phu nih kham hlah u an ti lai. Zei cu dah an zulh kun lai? Dothlennak timi cu politic ah a dang tuk. Aa khat tuk fawn, aa dang tuk fawn i a duh ah dothlennak kha hmai a sa, a duh ah politic kha hmai sa. A ruang cu politic le dothlennak kan timi cu thil pakhat kan i cuh. Maw cucu kan i cuhmi cu na ka pe lai ma, na ka pek lo cun hriamnam ka hman lai. Cubuai cung ma hriamnam a si. Tahchunhnak ah, Chinram cu kan pupa hna chan in kan pupa nih a kan rohmi vawlei tanlun chaklei paoh cu Chinmi kan ram a si tiah Min Aung Hlaing sinah Chin cozah nih a chim. Cucacun hi ka ram hi na laam kho lo i ka ram ah zeihmanh na tuah kho lo. Na duh lo ahcun ka ram chung na lu cung kaan kah lai. Cun na ram ah ka lut ve lai lo tiah Chin Cozah nih Kawl ralhrang kha a ti i an lungtlin ahcun cucu tawlhan yi si ko. Lungtlin lo cu ni i karam a si i kan chim in na duh lo karam na lu cun hriamnam ka man le kan i kap lai tiah a ti mi kha ralhrang nih buar ahcun i kah si ko. Cucaah cun na ngai hi cu a pe yu si kan duhmi thil kan hmuh khawhnak dingah kan ngeihmi kan sungmi lak ṭhan khawhnak dingah hriamnam man a duh cubuai cung ti kha si ko. Ma cucu pahnih ahcun hriamnam a kal chel cubuai cung a kal chel khan aa zul dawimi si. Cucaah cun ṭawhla yi le nainga yi khi aa khat tuk mi lo na aa dang cu. Atu Salai Lian nih chimmi cu ṭawhla yi a dih hnu i party pawl hruai ning kha ti, ti ca mei ca nan hruai ning party kal ning kha si. Dothlennak cu kan duh ning in nan doh lo cun kan thawh ti lo kan kal lai hei ti bantuk kha a ngah lo. Meeting hmanh a tuah bal lomi, nih cun zeitindah a leng in an rianṭuannak an khaannak hmanh thei bal lomi, a ram thawk ah chim ko, meeting zong nih nau bel hna lo, keimah zong kau bel ve lo, an ceihmi le an ruahmi kan thei lo ti kha chim duhmi cu a si cu. Cucaah cun kan duhnak in an tuah lo ahcun hohmanh kan thawh ti hna lai lo, vote ka lak lai i Micucu huat cu ka ṭin lai i an duh lo cun kan kiar lai ti kha chim duhmi si. A fiang tukmi si. Cucacun mi pakhat nih bia an chim tik behind the scene zei bantuk timhtuahnak dah bia chim? Zeidah aa hmaithlak? Zeidah aa timh? A lang tuk. A simple tuk. Mah belte mipi nih kan ruahmi pakhat cu kaa zawn hin in ṭhu luh ka duhmi cu ah voi ah sharing tuah kan duhmi hna cu dothlennak a si zongah minung i ṭhanchonak si zongah mu tahchunhnak habit pakhatkhat mu a cinsa ri ṭah zeimaw pakhatkhat ka mersan le ka ṭhangcho lai tiah mi pakhatkhat nih a ti tikah mi tampi cu an awng min lo i a phichuak lo lam tanṭim ah an kiar i teinak an hmu lo a ti. Mu podcast pakhat i ka ngaihmi ah zeicah ti cun teinak timi awngmin chin i a progress kha linear bantukin a kal e ti an ruah ti linear timi cu step by step nihin ah cim ka kal lai tu zar hmai zar hmai thla ahcun ka ṭhangcho thluahmah lai tiin an ruah e ti cu tikah mi pakhat cu cim ah kal punghman a kal thaizing kal tlakhat kal zarkhat a kal kum Thlakhat a vun phak tikah zeihmanh a ṭhangcho lo tikah, ya cucu nifatin te zong ka kal a ser in thlan ka kal ka ṭhangcho lo i zeidah tuah herh, zeidah tuah ṭhahnem ti a ngol a ti. Ka kha zeidah si ti cun linear bantuk in a kal a ti si. A vui khatnak i kan sunsahmi, kan cawlcanghmi paohpaoh khi a result a chuak tawn lo ca a si a ti. Kha bantuk si dothlennak kan tuahmi khi mi tampi cu kum nga si cang i khoi zeihmanh kan tei lo, Falam men, Thantlang men, Hakha men kan la rih lo. Kum sarih si cang, tangka cu zat kan dih cang, minung cu zat kan thi cang, inn cu zat tlang cang ti linear in kan tah step by step kum nga si cun cu zat a kal ding tiah. Mah tikah kan tah ning a si lo tikah khan zeidah doh hau? kan i funtom kho lo i nule kan kiala kan thawh ti lai lo ti kha a chuak mi si a taktak ti cun khat khan si lo ti si zei de si ti cun a caan ah cun kha bantuk ṭhanchonak mu atu bantuk dothlennak tuah mi zong kha linia cu chim lo USEP bantuk khan a kal lai ti si USEP timi cu kan ngeih cie mi performance vialte min a tla di i chuk ah mu kan thazang le kan thinlung le kan ngeih cie chawva phaisa vialte zong kha atum chuk i tikhin chuk ah atla tuan he ti si kha dih hnu tu khan akai he ti si zei ruangah ti cun acheu ni cun kum nga result khan zau cuca cun habit pakhat khat achin sarita zeimu a kung tai kha si si in mu kan um chang lai kan ti zong amu kha ben to kha um kho loin fast step fat chi hlan kha a result a chuak lo ti si kha khan zapi cu an lungdong an kiar tawn ti si sihmanhsehlaw khakhai kan ngeice mi performance vialte zong a vun tla usep a vun kal dih nu cung kai lawng kha si cang zeidah ka chim du ti cun laimi zapi kan lungput khi si ma hi si kum nga kan do cang zeihmanh a chuak lo tu tiang hman ni fun tum kholo kan tim hi a rak si lo Thazang pek kan duhmi hna cu kum nga chung experience lungsaunak raltuk thiamnak ralchiatnak ralthatnak experience vialte kha hmailei ca i kan ṭhawnnak ding i hrihhram tu rak si. Nu hrihhram. Hrihhram fehnak tu rak si. Cucu linear i result a zoh lengmang mi kum khat, kum hnih, kum thum ti result a zoh lengmang mi nih cun an performance vialte a tlak dih tikah an lungdong. Cucaah cun tu ah kan unau pa Salai Lian zong hi result a zoh tikah a performance vialte zong a tlak dih tikah result a zoh ning bantuk a si lo ruang lungdongh zong si kho men a rak si lo ka te kha thazang pe kan duh hna hi tuzan ah salai le nih chimmi hi a fiang tuk mi si ko aa tit mi cu zei de si ti cun ni ni fuin ko lo ahcun dotlunnak kan tuah ti le lo mipi duh ning in nan doh lo cun ti kha si Mipi duhning in ral doh a ngah lo. A domi le a hruaitu nih an doh lai. Macucu kan duh lo cun kanmah kan i tel hau. Kei cu CDF kong ka chim zongah CDF zeitik hmanh ka doh bal hna lo. Sihmanhsehlaw zei khi dah ṭanh deuh ding timi tu kha ka zoh. Cucaah cun CNF Chinland Council lawng te ka diap tik zohin kap ṭanh ah kaa chia lo. Bias ka si lo. Sihmanhsehlaw a herh dingmi suttung tu kha kan tlaih ding si. CNAF cu ma CDF ah aa fon lai? A ngah lo. CNAF nih cun ma mipi cu a kan nan le zeiting dah ral kan tu lai? Falam lei tonzang lei kan kham lai ma ti cu ma social media cu kan hal hnga mu. Cucahcun kan chimmi kan tuahmi hi kan dothlennak kan miphun ca zertin in tuah ding si lo cun na chia na hru ah ka timi nan duh lo cun ka chah ne le chuak ko lungthiang tein ka tuahmi si kan chimh cang hna keimah hi misual ka si bel lo pumpak ho men ka hua bel hna lo salai hebrew te lai pa ku zung te zong khi ku hua na lo nan hebrew nih cun aka block rua ka ti kha bantuk lungput ngeimi ka si lo Phaisa zong ka kawl lo. I mah ti hi review ka vun tuah la kan vun ngol hna lai mu. Cucu si ko. Okay.
Online ah mipi duhnak kan lak lai i kan lung kan rual kan lung kan rual khawh ṭung lo si ahcun dothlennak hi hriam kan hriamnak mi chia ko u sih. ko sih. Cuti kan duh ṭung lo siah cun, siah cun uh, lung i rual le ralkap phu pakhat ser u sih. Ka ka hen. Online uh, online be pi tuk cha mi pi kan au lai i cun kan tin pia lai cun uh, an i phone call ṭung lo i kan tei nga lo cun let na chia si a si lo cun lungrual ten rakap phu pakhat saru si ti ko hi mo
lung i rual te rakap phu pakhat saru si
lung i rual ten rakap phu pakhat saru si sar timi cu athar khi si i phot na si ti si lo saru si ti si kan neih che mi khi si lo in Ralkap phu pakhat ser hna usih ti kha si.
Timi kha khuazei hi dah kan duh deuh timi kha mipi duhnak kha kan Okay, makate ka cu comment am ca khan tlawmpal te ka zon ti kha highlight ka vun tu mi si ka ka lom i i atu tani i ben tu ka tu mi he kai chu nan dua cun mi sual vei ka tiu anga poi lo simen selo bai Ahodah biachien kan ti hna i ahodah messenger ah biachien ka kuat hna? A duhmi online ka denmi hna khi uh, va hal hna u. An duh pawn ka ti zongah ka let hna lo. Sihmanhsehlaw kan i hmaithlak dingmi cu rianṭuantu nih an ṭuan ko. Khrihfabu zong a si ko. Khrihfa pa nih an ṭuan ko. Cucu kan duh lo cun kanmah i tel usih, ṭuan usih. Rianṭuanmi kan pale phrase pe hna hlah usih. CDF tampi le CDF supporter pawl zong nih an ka chawnh in ka ti tawn. Nang cu Hakha fa na si nain CDF na kan doh ti. Zeitikdah na kan doh bel hna? Kan doh bel hna lo nain kan ṭanpi hna nak kong ka chim bal lo ka ti. Zeiruangah? Zei khi dah biapi deuh, zei khi dah kan ṭanh deuh lai? Tungpi simi CNF cu pei kan dirkamh lai cu. Cu ahcun pei kan i fun ding si cu. Tungpi a si lomi CDF ahcun ma kan dir lai siloah online tukṭek cun ma CNF cu phresiah kan pek la, ana kan til. A ngah lo cu ning le cang le lam te um. Cucacun cawnnak le nuhrin thluak le experience hi zoh thiam ngaingai a hau. Khati tu khan si ko sah, a suk padapi khan mu. Nan nu le Salai Lian Hua te lai khal a chia tuk nan ti cun, va ti ko, nan nu cu chuak diu. Follow zung hau lo, friend zung hau lo. Cun ka video zung zoh hau lo. Makhakha kei cu kalpimi si. Kha tu ka si selaw fim le zer hi ṭih a nung. Tinhmi a thianghlimmi lungthiangpi kal hi a ṭha. Fu ralṭhat zong a ṭha lo, zer zong a ṭha lo. Hrural ṭhat zong a si lo. Atu a chimmi kha a chim ning tein ka lehmi kha si khah. Thank you for watching. Uh, tuzaan hi ka connection hi a zeidik ti i ka software ma si ma, ka computer ma si ma, uh, a video hi ṭha tein ka play ka lo. Ngaih duhmi na num ahcun a video kha vaya ka rak in link te hna lai a chim